Nhasi toda kumbotaura pamusoro paCaptain Britain. Murume aita mbiri nekuimba mashoko anenge achirwisana neridhimu. watagwan watagwan zita rangu ndonzi sgp kana kuti sekuru uh, gudo pikicha yesu tokuchingamidzai pano tichiti munofara here kwese kwamungadai muri anyway hatisi kuda kupedza nguva yedu toda kubva tangodhaivhira uh, kana kuti tingojambira mumajigisi enyaya nhasi uh, tichange tichitaura nezvemurume kana kuti mukomana anonzi captain britain uyo anoimba musambo uh, wezimdanzo you can see uh, captain vari ipapo vari tii vatori mustudio right now maybe as we speak as well yes captain britain vaita mukurumbira pasocial media uh, nekuimba zvinhu zvinenge zvisingaenderani nebiti instrumental kana kuti readym uh, nekuti vanonyanyoimba musambo wezim danzo anyway eh, ndaona kuti aiwa let me do or say something about eh, captain britain anyway musazondivengawo experience ndinayo yekuve music producer uye ndinoimba zvakarime an artist zvandiri kutaura izvi handisi kutaura nekuda kudzikisira captain britain kana kuti negodo but ndiri kuda kungotaura as eh, kudzidzisa or kuonesa zvimwe zvinhu zvingadai zvisingazikanwe nevanhu or zvisingaonekwe nevanhu Anyway, eh, maimbire anoita Captain Brian ndeyekuti kana vachiimba nonga makanzwa nziyo dzavo. Kana usati wanzwa, enda pa YouTube channel pavo yes, unova promoter. Wonosiyawo like or subscribe. Unzwe maimbire avanoita. But anyway, Captain Brian Britain vanoimba vachipesana ne rhythm kana kuti ne beat. Chii chinomboyatsoitika kuti muimbi apedzisire akuimba zvinhu zviri kupesana nebit from my experience inini so far ndaane makore ndichiproducer music ndaane makore ndichiimba uye ndichisangana nevaimbi on daily basis vakasiyana siyana vagara vari muindastry vari kutanga mangoma nevamwe vari kuda kuzama kana kunzwa mavoices avo saka ndinonzwa nekuona zvinhu zvakasiyana siyana mustudio mangu nekune amwe mastudio andinoziva eshamwari dzangu nevamwewo mafellow producers so kune vanhu vanoimba semaimbiro anoita captain brian ekuti unenge uchipesana nebiti chinoitika ndechekudaiwo captain brian havasiriwo vega chete vakawandisa vanhu vanoita muitiro iwoyo so what happens ndezvekuti mumusoro memuimbi uyu munenge muine song yakanaka inenge irimo asi manje chinoitika ndechekuti muromo usati waburitsa sound zvinhu zvinotanga zvaproseswa zvafungwa kumusoro kunoku saka zvaproseswa zvafungwa kumusoro ku ndo zvinozonobuda pachi pamuromo saka zvinoitika ndezvekuti mumusoro memunhu uyu kana kuti macaptain britain nevamwe vavo vanoita muitiro iwoyo munenge muchitorira song munenge muchito munenge mutori nezvinhu zvinenge zvirimo zvakatorongeka but chinoitika ndechekuti pfungwa dzavo dzinozvinyepera kuti maitikira azviri kuita musoro umu ndiwo mabudira azviri kuita pamuromo pavo information inosara yobva uko yonobuda pamuromo zvinenge zvatosiyana bhiti rinenge richienda kugweru information inenge yakutoenda kwamutare zvinenge zvakatopesana zvakaita se zvakadaiwo saka it is a problem inotoone vanhu vakawanda vanoda kuimba or vaimbi vekuti anoimba zvichipesana mumusoro make munenge muchitorira zvinhu zvinenge zvichirira zvirimo zvichitoenderana this is why muchiona kuti munhu akadai anotora makore vamwe vanozochinja i had this artist akazochinja wekuti akangodisappear for about a year but when he comes back to the studio i was shocked because anga akuimba zvinoyatsoenderana nechi nebit inini kumusic handishore voice remunhu munhu nemunhu ane voice rake raakapiwa namwari but pane maprinciples emusic marules emusic asingade kutyorwa nyange zvodii zvakafanana nekuenderana nebit captain brian havaenderane nebit the other thing also chamunofanira kunotisa pamusic yacaptain brian ndechekuti mashoko avo vanenge vachiimba mavocals avo kana kuti malyrics avo anenge atori neimwe melody yawo yavakatogadzira ikaloka musoro mavo zvekuti havakwanise handiti kuchinja melodi iyoyo kuti inzwanane nebhiti zvinhu zvavanenge vachitoimba zvinogona kutogadzirwa rimwe bhiti rakatosiyana nevanenge vashandisa zvikatobuda zvakanaka you see so vanhu vanofunga masongs nemelody the only way vanhu vakafana naiva yekuvabatsira nayo yandakashandisa for so for many years in my career ndeyekuti ngavasanyore music vasati vanzwa beat vanhu vakadai vavanda kutanga vapiwa beat ochinzi chigadzira song yako pamusoro pebeat ukamudaro there are machances ari high ekuti anokwanisa kuimba zvinhu zvinoenderana nebeat zvine mamelody zvine melody iri kuenderana nemelody yebeat ndo solution chete yandakaona inogona kushanda pavanhu vane maimbiro okay let's move on now tanzwa kuti chii chinenge chichiitika mumusoro macaptain britain taakuchienda panext step kuti why captain britain vari kuita mukurumbira ende ndivanaani vari kutsigira or vari kufarira captain britain captain britain kutadza kwavo kuimba kutori kutadza kuri kunakidza vanhu but ngatisanyeperanei kuti captain britain muimbi ari kunakidza vanhu muimbi ari kusekwa nevanhu captain britain vari kusekwa nevanhu captain britain is what they call pachirungu a laughing stock kana kuti chiseko zvisinei hazvo heis making a living out of it nekuti ndo zvaveko mazuva ano especially in zimbabwe tava nekatsika ikako kekuti zvinhu zvinosekesa or zvinhu zvisingaite tava kuti ndo zvinoita this is why ndati in this chapter now we are looking at who is supporting captain britain kune vaimbi vakawanda muzimbabwe vaigona kuimba but music yavo haina kutambirwa art ravo harina kutambirwa now kune vaimbi vanogona zvakare vachiri kuimba nevamwe vari kuzamawo kuda kuimba saka vaimbi vanogona vaya vaya ndivo vari kupusha captain britain noti vaimbi chete kune mastakeholders akasiyana siyana anosanganisira madj machi machi machi machi the common factor ine vanhu vese ivava zvine kakusvotesa kazvinako mukati kusvotesa Vamwe vari successful, vakaita successful or vada kuzama kuita successful nekunyatso kugona chaiko. Saka these people are now supporting for the sake of chifino kufinhura vanhu ivava vanoti captain britain vakaipa tikanobvura mafoni avo hatiwane masongs acaptain britain tikabvunza munhu kuti iwo can you haya unokwanisa here kuhaya captain britain kuti vaimbire amai vako pamuchato munhu iye anoti unopenga here saka how come iye haadi kuti amai vake vaimbirwe nacaptain britain asi anoda kuti captain britain vatore number one pakupera kwegore point yangu yabva yabuda kuti vanhu ava vanenge vachingozviitira chifinhu kunonzi kubvongodza muto kuseva kweakaguta muri kuyanzi babatisisa the main reason iri kupusha muitiro iwoyoyo ndeyekuti mazimbabweans are very very bitter zimbabweans are very very angry they will pick anything chisingaite voti chinoita nekuda kweikonomy nekuda kwekushaya mabasa nekuda kwekuremerwa neupenyu nekuda kwekushaya maopportunities in life zvangozvingoti tese ngazvife ngazviwire pasi zvese zvese tingofanana zvingodhakwa you get what im saying so ndo kuri kubva vanhu vari kusapota captain britain or type yevanhu vanoimba kunge captain britain captain britain haasiri ega muimbi atanga kuimba kutaura kana kuti kuita zvisingaiti akasapotwa nevanhu variko munovaziva vanoimba vachitaura vamwe vanoburitsa maziso kudai vamwe vano zvese izvozvo zvikuratidza Bitterness ne anger ine ma Zimbabweans havasisina kumwe kwekuburitsira this anger kunze kwekusapota nekupururudzira zvinhu zvisingaite. Wakamboona zvinoita vanhu veman u kana vakaona chelsea ichitamba nekamwe katimu kamwe vanosapota katimu ikako nekuti vakavenga chi chelsea vanhu vechelsea vanoitawo zvimwe chete vanhu vearsenal vanoita zvimwe chete timu yavakavenga yavanoziva kuti is the greatest opponent ine machanzi akawanda ekuhwina ichikurira ivo vanosapota the team iri kutamba against iyo saka unobva ona kuti pane kagrudge karipo saka a person like captain britain skeria haina is not safe at all because of the reasons why people support him why people follow him we have seen the same zvichiitika kuna ana nyati people supported the nyati family nechikonzero chekuda kufinhura kikina taiti vamwe vanotiti kwajapraiser vachida kufinhura wing d even though vasingatombozivi kuti japraiser ane maalbums mangani ane makore mangani ane mukadzi ere kana kuti haana ukanyatsoda kubata mumwe munhu chai chai kunyatsoti iwe iwe huya pano iwe umbonyatsomubvunza kuti japraiser unoziva chipo unotoona munhu yaakatsva but is a diat vanhu pese panonzi japraiser japraiser pakaungana vanhu iye anoti japraiser but haana chaanoziva so vanhu avava they are very very bitter they are very very angry and the only way they can vend out is to go on social media or out there and support zvinhu zvakafa kuti zvinhu zvese zvingodhakwa chete zvingo zvingopararira mumwe munhu anonyatsoone tarisiro chaiye kunyatsoita zvinhu zvinu zvinobatsira community saka ndapa example yekuti kunonzi kubvongodza muto kuseva kwemunhu akaguta so in case you've been wondering kuti why vanhu vakadaro vari kuita popular in zimbabwe that is the reason chimwe chikonzero chaita kuti vanhu vakadaro vaite mukurumbira muzimbabwe ndechekuti indastry yedu vanhu vaain charge vakaibata pari zvino vanhu vaimboshaiswa mukana kumashure uko so This behavior tinayo maZimbabweans. This why uchiona kana munhu akanogara paupresident haanoite zvinhu zvaafambira ipapo. Anotanga kurivenja mapesenari ake anga ainawo. Achiri pasapo. Maimbondi pasadza nemabhonzo. Nyika yese munonzwa nemabhonzo, mabhonzo, mabhonzo. Saka might it be ma dj might it be chii every department 50 percent yevanhu vari kuleader madepartments edu muzimbabwe or vanotungamirira whatever zvikuitika munyika vane zvavakamboitirwa kumashure uku and as soon as they attain the position yekuchitonga yekuchikontrola zvinhu yekutaura zvavanoda they will start kupuromota zvinhu zvavo zvakambenge zvichirambwa kumashure uko get what I'm saying so you're going to see kuti madj anopromota zvinhu zvakadaro vatsvaga history yavo tsvaka history yavo uone hazvirevo tikunze uko hakuna vanhu vanogona kuimba vatoriko

so nyika yedu iri kutoda hameno kuti kunamati handi kuti ndichiti kunamati kwavanhu vakabvira kudhara vachinamata i think vanhu vari kutombobatwa vamborohwa chaiko chaiko nyika yese imborohwa kana kutorerwa mafoni so as long as uh, nyika yedu ichine vanhu vari bitter ichine vanhu vari angry ikonomi yedu isina kumira zvakanaka ticharamba tichiona zvinhu zvakadai zvicharamba zvichiitika vaimbi vasingagone vachipromotwa eh, ndezvezvitori zvechifinhu kana vanyazochasononyazongoti ko vanhu unotonyazozviona kuti ah, ah, ah, zvine kachifinhu finhu so kazvinako so ai zvatomboona muzimbabwe zvangu amira kuti munoonawo zvandee zvichiona i pamwe ndini ndega ndiri kupenga i don't know but ndo zvinhu zvandaita se zvandaona izvozvo so guys i just wanted to share with you one or two things about vanhu vakafanana Ah, nana captain britain or vanoimbira muimbiro wakafanana nacaptain britain kuti chinombokonzerwa nei uye waye vari kuita mukurumbira ndivanani vari kuvasapota uye ramangwana ravo rakamira sei ndinotenda nekuteerera kwamaita charamba achikupakurirai zvimwe zvakare ndaramba ndichikupakurai zvimwe but anyway ndisati ndapedza ipapo ndaa ndakanganwa imwe very very important point yandaida kutaura vanhu vakafanana na captain britain ava chinoita futi kuti vaimbe vachipesana nebit vanhu vakafanana na captain britain vasingaenderana nebhiti chinoita kuti vati bhiti riri kuenda kuye ari kuenda ku 98 percent yevanhu ivavo vaisaimba paassembly kuchikoro ndo vanhu vaya vanonga vaingoti hmm, hmm, hmm, vakahwanda kumashure kwevamwe paassembly vanhu ivava vaisaimba kumajiti kupfonda uku vanhu ivava vaisaimba kuchechi vanhu ivava vaisaimba kumombe anenge angori zii saizi achiteerera chiredhiyo chake vanhu vaya vatinonzi maintroverts mamwe acho ane kakupusa mukati oro vari very very shy have you ever seen captain britain vana kwaingonyemwerera nyemwerera so so nekuda kwekuti zvinhu zvemusic zvaizvai zvakazovhurirwa zvanzi munhu wese akwanisa kuzviita ndo paakutanga kubuda vanhu vaya vaya vakanga vasingaimbe paassembly vanhu vaya vakanga vasingaimbe kuchi kumombe kana kudb kana kuchechi vaakuzama kuita se kuimba information yemusic anenge ainayo musoro make umu ndoano aye kuti anofamba nechiredhi akaisa panze vapo chakati kwati kwati haataure nemunhu haadii haadii munhu iye very very shy very very shy now paanozovhurira muromo pacho ada kuimba ha ah. kuimba kwa wakati iwe iwe iwe iwe unondiziyira kupa handikuziye ini handa kukama newe saka vanhu vemunyika vane vari very angry vari bitter vari very stressed

vamwe vakatosvika pakutondivenga vakati sekuri kuda hamuzive zvamunotaura i still argue nanhasi kuti soja love was not a musician soja love was a comedian tsvaga pane mongo wokunakidzwa nemunhu yeione ukangoona uchiteerera music yemunhu uchiseka that person is a stand up comedian you don't laugh when you listen to music kune amwe maemotions aunonzwa yekuseka iyi pangonzwa wamungoseka chete munhu achiimba mm. munhu iyeye haasi muimbi ba is a comedian so guys i hope madzidza zvinhu zvakawanda today until we meet again kana wanonga nonga one or two three things pane zvandataura izvi don't hesitate kupressa the like vid button

Ah, tingangodiko ndo zvasara zvacho kazvoti varaidzi